Ɛne mato nsa adidi. Nso Nyankopɔn na ɛde ma, Nyankopɔn na ɔsan agyeɛ. Nti aba no saa, mewɔ awerɛhoɔ mu. Nso awerɛhoɔ no a mewɔ mu no, abusuafoɔ no, me support wɔn sɛ wɔn nhyɛ den. Nyame, mesrɛ sɛ Nyankopɔn nhyɛ abusuafoɔ no nyinaa den, because Nyame ɛkasa a na biribi ayɛ den. Esiane yareɛ no sɛnea na ɛteɛ no nti no, na ɔmpɛ sɛ media ni biara bɛba abɛsra no, nti no. Ɛnyɛ sɛ ebia yɛhyira yɛn ani mu hu sɛ yɛn mma mmɛsra yɛn nuanom. Ehyira wɔ sɛ so ɔse, Ei, Apea, a menom nyinaa wɔ Nkran o, nanso meba Nkran a, minhu wo so wohu me. Nti yɛmmɔ mmɔden a na yɛmpɛ da na yɛntumi nhyia. Na mese, Yoo. Ɛna Afofia Ntoa Taya a yɛtee sɛ Waka nkyene agu yi. yo adɔfo sambrɛ yi yɛsa nya yɛ celebrate baako wɔ ha yɛpɛ sɛ ne bi sa social distance no ntumi nkɔ m'akyi kakra ɔho sɛnɛ bia mobɛhu sɛ yɛ observe social distance no na atumi aboɔ kamakama mebisa ɔno so nsɛm baako mmienu ɛfiri sɛ one week no na yɛgu so wɔ mu yi, na yɛmmisa no sɛ, ɔno nso deɛn na ɔwɔ ka fa ahwɛfoɔ? Eh, bra panin, mema ɔkɔ aba ɛba Otumfoɔ TV so. Eh, ɛgye so bro. Eh, yɛpɛ sɛ ho, ɛnɛ yɛtu yɛn a yɛn ho yɛn nua panin, yɛ bra, yɛ adeɛ nyinaa, eh, Bishop Bernard Nyarko. Ɛnɛ yɛabɛpie wɔ one week no ase, ɛdeɛn na wɔwɔ ka kyerɛ adɔfoɔ aberɛ a yɛhwee nɔ yɛn nua bɛman aberɛ a na yɛn ani nda ho? Deɛ mɛka kyerɛ adɔfoɔ n'adwumayɛfoɔ ne obiara sɛ obiara nhyɛ den yɛnhyɛ den wɔn nso nhyɛ den so wate aseɛ because Bishop Bernard Nyako no yɛ nipa bi a I think sɛ Ghanafoɔ bɛgye ne tum prɛko pɛ wɔ ne dwumadi a na ɔredi mu so wɔ ho wohwɛ industry no a yɛmfa no sɛ ne ne Ne style of acting no edem baako pɛ so wate aseɛ nti no ɛɛ ɛna wɔni hɔ nom a ɛɛya bebree so wate aseɛ ɛɛya bebree nti no yɛnhyɛ den obiara nhyɛ den yaba ha ɔtɔ ɛɛ ɛɛ memenda no ade kyee no yɛbaa ha bɛma abusua no yɛako nsɛ ne one week yaba ɛɛ yɛba bɛta abusua no akyi. Na yɛne wɔn nyinaa ayɛ dɛn atena ase fɛfɛɛfɛ so ate aseɛ a observe one week no na next month sɛdeɛ wɔn abusua no ahyɛ no twenty six no wɔn bɛyi no na twenty seventh no yɛakɔpɛ no korabrɛ wɔ ne papa kurom nti no deɛ bɛka ne sɛ obiara nhyɛ den ɛyɛ yadeɛ but obiara nhyɛ ne ho den ɛna ne mma nso gya mma wɔ akyire abusua ne brada wɔ hɔ ne nuanom mma wɔ hɔ. So wate aseɛ? Ne brothers no bebree wɔ hɔ. Ne papa te ase, ne maame te ase. Nti no obiara wɔ hɔ na ɔbɔ mpaeɛ a na wabɔ bi ama wɔn. Because me baa mbɛhu me nana no, mete sɛ mahu sɛ apem no kɛse paa. So wate aseɛ? Nti obiara wɔ mpaeɛ awia na ɔmmɔ bi fa ma wɔn no. Nti wei deɛ yɛn nyinaa yɛyɛ akɔ. Yɛbɛda ase sɛ ɛnɛ wia wonya berɛ na yɛtwetwe nkɔmmɔ. Nti yɛgu so a wɔ ha, yɛgu so a wɔ ha. Deɛ ɛkɔ so wɔ ha biara no, Otumfoɔ TV, yɛde bɛbrɛ mo. Te saa mbre manya me nua bɛma ɔha, na me deɛ menbɔ ne din, mɛma ɔno abɔ, sene bia wo so sɛ ɔwɔ abɔnten hɔ no watumi ahu sɛ ampa ne din no no. Eh, me nua bɛma mema wako aba ɛba Otumfoɔ TV so. Megye wo so me nua bɛma. Eh, mpakyɛ wo din? Me din deɛ obiara nim, Sunsum Ahofadua, Ghana ha deɛ me na me ho ɔfɛ. Wontumi nka sɛ Lewe ho ɔfɛ kyɛn me, wontumi nka sɛ Patapaa ho ɔfɛ kyɛn me. Woyɛ saa deɛ na ayɛ sɛ wagum Ghana animtia. Ghana President, President Kufuor, me mesɛ no, nti mewɔ animuonyam. Nti wei yɛ sunsum ahofadua. Nti wei yɛ sunsum ahofadua na yɛne ne ba bɛkasa ɛnnɛ. Sɛnea woka no, wose the love and the passion nti na yɛaba eh, yɛn nuabɛma Bishop Bernard Nyarko, one week. Ɛde asɛm no a wowɔ san berɛ a wopɛ sɛ ahwɛfoɔ a wɔhwɛɛ no tie. Eh, Nyankopɔn nhyira obiara, obiara a ɔsɔpɔto eh, yɛn nua Bernard Nyarko anaasɛ Bishop Nyarko. Nyankopɔn nhyira obiara, ɔbaa wiase no, Adwuma no a yɛyɛ no, ɛno bi na ɔne yɛn bɛyɛeɛ, na ɔbaeɛ nso, animuonyam a ɛwɔ adwuma no mu no, wanya bi. Ɛnna ɔbɔɔ ne ho mmɔden. Deɛ ɔbɛyɛeɛ no, asɔ Ghanafoɔ ani. Yɛn adwuma no a yɛyɛ no, obi bɛka sɛ ɛyɛ kɔnsɛt, anaasɛ obi regye me. Yɛn adwuma no a yɛyɛ no, sɛ obi yɛ yarefoɔ na ɔte fie na ne werɛ ahow a, ɔtumi hwɛ television hwɛ sɛdeɛ Kwaku Manu Dwoku, sɛdeɛ Sunsum rehanha n'ani, sɛdeɛ Bernard Nyarko regye me no, ne n'ani agye. Obi wɔ hɔ koraa a, ne ho ayefo agyaa no, ɔwɔ awerɛhoɔ mu. Ɛsɛ because of yɛyɛ kɔnsɛt no nti. Sɛ wo ka Ghana ha nom sɛ yɛ movie industry ɔmo a ɔmo aboa ma no apagya yɛ kumawd foɔ yɛ lang yɛ kasa na yɛ ka wɔ ha nom sɛ no ɛde yɛ kɔ faa nti yɛ nua no no ɔdɔ a ɔne yɛ bɛ kyɛ yɛ no na ɛmu du nti me me wɔ Kumasi me nua no me dɔ no ɛno nti na ma frɔ kaa ma ba nkran sɛ me bɛ support na one week na kɔ so ɛyɛ da nso duru hɔ Nyankopɔn boa. na sɛ yɛannyɛ colonial values anku annya te ase a, yɛbɛsan aba na yɛde yɛn nua de no akɔhyɛ fam na yɛagya no kwan na biribiara ayɛ kamakama. Ne yɛnim sɛ yɛn nuabɛma no ɔyare, na mo sinitwafo no moteeɛ na moamboa, anaasɛ motraeɛ na anyɛ yie? O, me, me deɛ meteeɛ, meteeɛ no, na deɛ meteeɛ no, meteeɛ no sɛ ɔyare. Akyire mepɛɛ sɛ nka mepe kɔkɔ akɔkyea no, ne yɛka kyerɛɛ me sɛ, Ɛɛ, wokɔ fie hɔnom a, yɛmma kwan ma wonhu no. Aha, nti mehuu saa no, mantumi. ankɔ ankɔhwɛ no. Na okay, na ɛba ne saa no, moatumi afa akyire abisa abusuafoɔ no deɛ nti a wɔn antumi amma saa adeɛ no ansi sɛnea mopɛ no? Ɛno deɛ ɛho nhia, wontumi nkɔ obi abusua mu. Sɛ me meyare na sɛ m'abusuafoɔ na mewɔ wɔn nkyɛn na wɔhwɛ me a, wontumi mma hɔ mmɛbusa wɔn sɛ deɛ na ɛkɔ so. Deɛ mereka sɛ wote me ase? Nti abusua yɛ abusua, ɛna abusua nso dɔ ne ba, nti na wɔhwɛ sɛ biribiara bɛyɛ fie asɛm no. Nti me deɛ metee saa asɛm no, aha me bebree. Wontumi nkɔ obi abusua mu sɛ. Aduane a wɔredi no, wombue mu na di bi. Sɛ wɔamfrɛ wo a, wontumi mfa nsa ntom. Enti me deɛ, ɛhɔ deɛ menhwɛ hɔ. Adeɛ a ɛyɛ me ya ne sɛ me nua no afiri mu, na anka mehwɛ sɛ anka ɔbɛtena wiase na anka ɔda so ne me ato nsa adidi. Nanso Onyankopɔn na ɛde ma, Onyankopɔn na ɔsa gyeɛ. Enti aba no saa, mewɔ awerɛhoɔ mu. Nanso awerɛhoɔ no a mewɔ mu no, abusuafoɔ no, mesɔpɔto wɔn sɛ wɔnhyɛ den. Ok, nti deɛ asɛm na wo toɔtoɔ ka kyerɛ abusuafoɔ a wɔn hwɛɛ san bere. Yɛbɛ kan sɛ ɛɛ yɛn nua Bernard Nyarko n'abusuafoɔ wɔn nhyɛ den, deɛ aba biara no wɔn nfa ɛɛ ɛɛ aseda ne animuonyam ne awerɛhoɔ mma Nyankopɔn. Nyankopɔn na nim deɛ ɔyɛ. Ebia anka ama no saa, ebia anka ebia ebetumi afa n'abusuafoɔ bebrebe so. Nso ebia ɔno na wafiri mu no ebia wagye abusua bebree. Nti deɛ ebesi biara no yɛn nfa Animuonyam ne aseda mma Nyankopɔn na ɔmo nso ɔmo nhyɛ den na yɛso so ɛnam adwuma a yɛne no bɛyɛ nti yɛbɛkɔ so a sɔpɔto abusuafɔɔ no. Yɛbɛda ase. Nyankopɔn nhyira wo biara. Ɛno nti yɛ yɛdaso ara wɔ ha yɛda so wɔ ha dodoɔ no ara wɔ ha yɛne ɔmo ɛbɛtwitwi nkɔmɔ. Yoo adɔfoɔ ɛ yɛgu so ara yɛgu so ara wɔ Bishop Bernard Nyarko one week no ase yɛsan nya yɛ bra panin baako nso so wɔ ha yɛbɛbisa ne din na ɔno nso yɛabisa no nsɛm baako mmienu ɛ infact wobɛdu ha nom a Awerɛhow nko ara na ɛwɔ hɔ. Mmaa ne mmarima, nea titiriw paa ne mmarima no huu wɔn anim a, wobehu sɛ wei deɛ, mmarima no wɔn anim asesa paa yie, na ɔno nso deɛ ɔwɔ no, watumi aka akyerɛ. Bra panin, yɛma wo kwaaba ba Otumfoɔ TV so. Yeah, mede wo so. Mepakyɛw, wo din? Wɔfrɛ me Henry Obiri Yeboah. Okay. Eh, Yeboah na metumi tie yie. Eh, yɛpɛ sɛ yɛhu. Sɛ sɛnea yɛn nyinaa yɛn nya nteɛ sɛ yɛn bra pɛ no yareɛ no, ɔyaree no nso wɔtumi ayɛ nhyehyɛɛ bi fa ho na antumi anyɛ yie anaa sɛnea nkorɔfoɔ bi keka sɛ yɛn nkorɔfoɔ no yare a na yɛayi wɔn ama kɔsi sɛ wɔn bɛwu ansa na yɛabɔ apue hɔ no ɛno bi na ɛkɔbaeɛ. Oh, ɛnte ne saa, ɛnyɛ saa na ɛteɛ, na ɛteɛ ne sɛ, menim sɛ sɛnea yɛn industry no mu. Yɛhu yɛte asɛm no ɛyɛ different ɛna abusuafoɔ no nso so ɛdeɛ no yɛ different wate aseɛ but biribi aba na mimi hu no sɛ biribi aba a ɛwɔ sɛ ɛfa mmienu no nti nka yɛtumi hyia anaasɛ ɛnya nkabom bi na wei ka ne deɛ na wei ka ne deɛ yɛhu sɛ mistakes bi fia mistake bi fia ɛna ɛma no baa ne nyinaa saa but ɛm sɛ yɛnya nsɔbo saa wan no nti na ama ɔte Eh Elizabeth nhyɛ na nyɛ problem bi a yɛte yɛ yɛ try yɛ best sɛ nka yɛbɛyɛ dɛn yɛba bɛsra yɛ nua no ba ɛm sɛ yɛ nua no ankasa comment ɔmo ayɛ sɛ esan yareɛ no sɛ na na ɛte yɛ no nti no na ɔmpɛ sɛ ɛɛm media ne bi abɛba aba bɛsra no hɔn nti no ɛnyɛ sɛ bi a yɛhyɛda yɛ ne mu ho sɛ yɛmba mɛsra yɛ nua no. Nti sɛ yɛ ahwɛfoɔ a ɔmo hwɛ Otumfoɔ TV saa berɛ bɛte ase a na ɛnyɛ mo pɛ sɛ momba But ebia ɔno no hwɛ sɛ ɔmpɛ sɛ nneɛma bi bɛkɔ abɔnte hɔ ɛno nti na na ɔ prevent mo sɛ ɛma mo mbɛ no anaa? Ɛno ano na wankasa waka no cos ɛyɛ me sɛ ɔno hu no sɛ ebia ne condition na ɛwɔ mu no ɛkyena yɛn mu bi ho yɛ ahomete aba yaba bɛ take some pictures bi and stuff ebe hu na bi ada so social media no so nti ɔno nso na me tena ase sɛ ɔ make saa statement no sɛ ɔmpɛ sɛ obiara bɛ hu no no ɔte ase nka ne ho yɛ ne pɔmuden ba kakra a na wabɛka me yɛ but amba ne saa Kofi anto ata na yɛate sɛ me but Okay, nti sɛnea ɛte sɛ yɛse busuafoɔ no so prevent mo celebrities dodoɔ no asɛ ɛmma mo mbɛsra no no, nokorɛ bɛn na ɛwɔ saa asɛm no so mu? Oh beginning no na saa na na celebrities no anaa actors no saa na na yɛhu no but later no, Bishop no abaa ɔte bɛkaa sɛ ɛnyɛ abusuafoɔ no na mmom ɛyɛ ɔno ara na ɛ prevent sɛ obi anyɛ dɛn mmɛhu no for now no nti nhyɛ da nyɛ abusuafoɔ no na prevent ɛ. Okay nti saa mbere asɛm bɛn na wowɔ ma adɔfoɔ a wɔn hwɛ yɛ wɔ abɔnten hɔ? Ɛɛm sɛbe asɛm a wabisa yi deɛ mɛka sɛ yɛde kan yɛbɛma abusua no yɛ akɔ na ɛnyɛ yɛn nko ara. sinitwafoɔ na adeɛ atɔ yɛn ani cos bishop na ne stardom no ɛɛ ne acting yɛ futusɛm ma asɔfoɔ ne acting yɛ futusɛm ma ɛɛ masonfoɔ shoemakerfoɔ carpenterfoɔ ɔman no nyinaa nti ɛnyɛ sinifoɔ nko ara na ahwɛ adeɛ anaa ɛnyɛ busua no nko ara na ahwɛ adeɛ ɔman Ghana nyinaa ahwɛ adeɛ nti baame mi de mi hunu sɛ yɛnnya ne sɔ so biem anaa yɛbɛnya bi mpo a ɛbɛkyɛ wɔ yɛn adwumayɛ yi mu. Nti adeɛ na atɔ ani. Deɛ mɛka ne sɛ, wɔmfa mpaebɔ ntaa abusua no akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso so awerɛkyekyerɛ because yɛn nyinaa adeɛ atɔ yɛn ani o. Sɛ atɔ yɛn ani a, wɔn awura wɔn ani. Wate aseɛ? Nti no, awerɛkyekyerɛ bɛba na Onyame a ɔtoo ne nsa frɛɛ no no, ɔbɛfa kwanyiasa bi so ahyɛ wɔn anan mu ɛne ɔman Ghana nyinaa. Bra panin, yɛbɛda ase. Yɛgu so wɔ ha, yɛne Dodo Nabedi nkɔmmɔ. Awerɛhosɛm, nanso sɛnea ɛte biara no, ɛwɔ sɛ yɛne wɔn di nkɔmmɔ na wɔn deɛ ɛwɔ mu no, wɔatumi aka akyerɛ yɛn manfoɔ. Sɛnea yɛgu so ara no, yɛgu so ara wɔ ha, yɛgu so ara wɔ Bishop Bernard Nyarko One Week no ase wɔ Lakeside Estate, Asharebotwe hɔnom na yɛwɔ saa mmerɛ yi. Yɛn celebrities dodoɔ no ara wɔ ha, titiriw pa ara ne Kumansifoɔ no. Nti yɛasan anya yɛn bra panin baako nso wɔ ha, yɛbɛma no akwaaba Na ɔno nso deɛ ɔwɔ no ɔtumi aka kyerɛ. Bra pɛ ne yɛma wo kwaba ɛba Otumfoɔ TV so. Ɛɛ yɛ afront o. Na mpakyɛw wo din? Ɛɛ bɛfrɛ me Kwaa Pia. Hmm, nti Kwaa Pia ɛna saa mbrɛ yi yɛ ne no ahyia wɔ ha. Kwaa Pia, yɛnim sɛ wo deɛ mo ne Bishop mo atwa sini aa. Ɛba ne sɛn ɛna na saa mbrɛ yi Bishop atumi afiri yɛn nsa sɛi? Mɛdi kan akyia ahwɛfoɔ nyinaa na mama obiara nso yɛ akɔ na abusuafoɔ no nso bishop abusuafoɔ no nyinaa ma mo a mo hyɛ den ɛɛ adeɛ na atɔ yɛn ni Ghana yɛahwere ade kɛseɛ ɛɛ yɛn movie industry no bishop nyako odi mu akotene yie paa a sɛ Ghana wopɛ best actors a wontumi nyi eh, Bernard nyako. mfim. Eh, yɛananso daeɛ ɛne yɛtee sɛ Bɛdan Nyarko wada ne bonkum so. Eh, nɔkwasɛm, meteeɛ no mewerɛ ho yie papapapapa na mannye anni da tew sɛ eh, mefrɛɛ aberanteɛ baako eh, ɔtaa bɛɛdete eh, me movie ma no, ɔno nso no ɔne Bɛdan Nyarko Ɛna ɛkɔ ba. Nti me frɛɛ no a ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔresu, ɔlom ka ɛsu, ɔresu, ɔse kɔ apea. Bishop ɔkɔ o, bishop wagyae a ɔkɔ, ah, bishop kɔ. Waa, metɔɔ mum. Mantumi ankasa biem, mantumi ammisa no questions biaa biem. Werɛ hooee the whole day. Fiti saa time no afei na anka meba abɛdidi, mantumi annidi biom. Ɛna medaeɛ. Nti no, bra panyin, um, Ghana ha yɛahwere adeɛ kɛseɛ papapapapapapapapapapa. Ɛna bishop nso yɛne no ɛtwa sini, ɛtwa sini no, um, ɔtufo, ɔhu wo a, Otumfo, ɛɛm, ɔsan ne yɛn bɔ mpaeɛ, ɛna afei nso no, ɔka n'asɛm plenplen. Ɔmfa ahotan nhyɛ ne mu. Sɛ ɔyɛ n'adeɛ a, ɔyɛ paamuka. Ɔbɛpaamu ayɛ dɛn aka akyerɛ wo. Nti saa adeɛ no nko ara ma mepɛ n'asɛm paa. Although no yɛwɔ Accra ha so yɛbɛhyia a te sɛ ebia yɛhyia wɔ set so na yɛhyia wɔ set so ɔsɛ ei ape a me no nyinaa wɔ nkran o nanso meba nkran a menhu wo so wohu me nti yɛmmɔ mmɔden a ne yɛmpɛ da na yɛntumi nhyia na mese yoo ɛna fofia nto atae a yɛtee sɛ waka nkyene agu yi nti bushop deɛ ɔde yɛakoma so paa baabi ɔwɔ bia nyankopɔn Fa no nsie yie ma yɛn. Bishop wiiɛ no videos bi trendi wɔ social media sɛ magyae sinitwa ɛyɛ full of evil monfa mo dwuma saa asɛm no bishop ne mu ka ho asɛm ansa na ɛkɔ pii wɔ social media. Wonim sɛ obiara wɔ ne opinion ɛna industry no obiara wɔ deɛ ɔhu nti ɔno ɔ feel sɛ wei na mahu ɛna deɛ ebia adeɛ obi yɛɛ no Ɛse, ansa na mmerenkansu besi ne ti ase ne wɔde asase aka akyerɛ no. Sɛ obi mfa saa nyɛɛ no a, anka ebia ɔ, ɔnka saa. Na ɔno no no, ɔkyerɛ sɛ full of evil no, ɔnkyerɛ sɛ industry, movie industry no na ɛyɛ evil. Me, me, me, me nte aseɛ mu no no, ɛnyɛ mu, because ɛɛ eh, adwuma biara no, ɛɛ um, mɛka no sɛ efie biara mensa wom, adwuma biara no, ɛyɛ dɛn ara Ebi bɛkɔ aduro so, ebi nkɔ aduro so. Ɛnyɛ sini adwuma mu nko ara. So woate me aseɛ? Nti no, ɔno me feel sɛ ɔno n'adwene na ɔreka na ɛnkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔman no anaasɛ movie industry nyinaa yɛgye tom sɛ ɛyɛ evil because yɛwɔ Akristofoɔ wɔ mu. So woate aseɛ? Ɛne yɛwɔ sɛbi pere so ebinom a wɔn nso yɛ akɔmfoɔ nso yɛ den ɛwɔ mu. Woate me aseɛ? Ɛhɛn, nti no, ebi a ɛnam deɛ wahu nti a ɔreka saa. Enti saa nsɛm a ebinom ka na ebinom de susu kyerɛ sɛ wote a na ɛbɛyɛ wo wei no, de asɛm na wɔka kyerɛ saa adɔfoɔ yi saa mmerɛ yi? Ɛɛ, deɛ meka akyerɛ obiara ne sɛ yɛn nyinaa yɛnnodɔ yɛn ho. Wantwi wantwi ne nyinaa ho hia, watim waka mene yɛmfa nkɔ baabiara. Nnipa yɛ dɛ, yɛnwene nam. Dua bɛn na ɛtwi? So wate aseɛ? Deɛ ɔkɔ nsuo no, ɔno deɛ ɛbɔ ahina. So fa sɛ mene woyɛ adamfo no deɛ, ɛyɛ dɛn a ntawantawa bɛba? Nea ehu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛ yɛ yɛbɛfa ne solution so atom aseɛ ntawantawa deɛ biribiara ɛwom nti no me deɛ deɛ meka no sɛ yɛmfa bishop deɛ ɛnyɛ adusuadeɛ sese wotan no a ɔwɔ he ɔkɔ ɛde obiara so nkyere boɔ so atom aseɛ ɛdɛn a yɛn nyinaa yɛbɛkɔ no mo yɛnka mmom na yɛnyɛ baako industry no baakofoɔ ntumi movie industry ma no nyɛ yie da te sɛ yɛ nyinaa ɛte sɛ bɔɔbɔ Gye sɛ yɛn nyinaa ka bom na yɛatumi apia ama industry no adi mu. So ate aseɛ? Mhm. Nti kakra a mɛka no. Bra panin, yɛbɛda ase. Ah, me so meda ase bebree. Nyankopɔn nhyira mo. Eh, ɛno nti eh, Kwape a ɛna yɛ ne ne atwitwi nkɔmmɔ no, ɛmi sɛ wɔn nyinaa wɔn kasa mu no, wɔn bɔ nsɛm baako bi so, wɔn bɔ nsɛ baako bi so sɛ obi a ni hɔnom a ɔbɛkyerɛ boɔ. Ɛno nti yɛn dodɔ yɛn ho. Ɛno nti yɛda so wɔ ha. Mpaninfo no dodɔ no ara wɔ ha. Yɛbɛkɔ so ne wɔn atwetwe nkɔmmɔ, na deɛ wɔbɛka biara no, wo nso wotumi de bi to wo ho fo na atumi aboa yɛn nyinaa. Yiw, adɔfoɔ, ɛm sɛ yɛda so ara wɔ ha. Yɛda so ara wɔ Bishop Bernard Nyarko Wanwick no ase. Saa mberɛ yi, mahyɛ me sista panin baako, menim sɛ wonhu ne movie saa abrɛ. Ɔno nso wɔ hanom a mepɛ sɛ me ne no ntwitwi nkɔmmɔ ketewa bi na membisa no nsɛm baako mmienu. Ɛ, sista mema w'akɔ aba ɛba Otumfoɔ TV so. Yeah, me nua. Ɛ, mepakyɛ wo, wo din? Tina Green. Alright, Tina Green ɛna saa mmerɛ yi me ne no reba abɛtwitwi nkɔmmɔ. Ɛ, yɛnhwɛ, na wonim sɛ saa mmerɛ yi memfa no sɛ Aber a coronavirus yi rekɔ so yi, nna onnyi da sɛ bishop bɛfrɛ mu wɔ saa mber yi mu. Hmm. Nyame anim nokorɛ nie, bishop deɛ, ɔyɛ one person bi a I never for one thought sɛ ɔbɛtumi afiri mu any time soon. Na menim sɛ bishop deɛ sɛnea ɔteɛ no, wohu sɛ ɔyɛ bɛrima bi a ɔso wa. Nti no, ɛwuo koraa mfata bishop. Nti metee sɛ bishop awu no, in fact. memotoeɛ, mesuiɛ, kyerɛ sɛ ɛhyee me ankasa because ɔtumi yɛ biribiara, hwɛ adwuma a yɛyɛ yi, role baabi a wode no bɛto biara Bishop bɛtumi a handle no nice, wohu, nti nnipa bi sɛ ɔfiri mu a. Ɛya, Bishop awuo yi a wawu yi, wafiri mu ama no ayɛ te sɛ me ara me yɔnko Suzy Williams. Ɛhyee me te sɛ deɛ Suzy deɛ no nso hyee ahye me no. Wohu nti awuo awuo tiri mu ɔden. Awuo tiri mu ɔden. Nti yɛnhwɛ Bishop afiri mu no, nsɛm bebree apiepire akyire yi, some videos bi na me yare da ho da foforɔ pumii na nnipa yii me amane sɛɛ nyama nyama. wote saa nsɛm no a, ɛyɛ a ɛyɛ wo sɛn? Hmm, ewiase mu nipa deɛ, ɛɛ yɛse woda hɔ no, wonam hɔ no a wo ho yɛ den no, ɛna wodwen sɛ obiara dɔ wo. Na woda wo mpa so anaasɛ wo ho akyere obi a, ɛna wobɛhu w'adɔfo paa. Ɔho, nti nsɛnsɛm no a ɛkɔ so no deɛ, Nyame na nim, ɛna Nyame na ɛde ma, ɛna ɔno ara na ɔyɛ dɛn, ɔgyeɛ. Nti no saa nsɛnsɛm no a ɛkɔ so no deɛ, obiara nfɔgɛte saa nsɛnsɛm no a ɛrekɔ so no, ɛho nhia obi awu a yɛka nsɛm, ɔho, ebia yɛn yɛnim other world no but ebia Nyame na ato ne nsa na wayɛdɛn wafrɛ no, so obi nso na ɛkum no a definitely nipa no nso ɔnkyere boɔ, ɔno nso definitely ɔbɛwu. Asɛ saa asɛm mo mu dodoɔ no ara moka, monnim sɛ ebia biribi saa. na ɛsiiɛ? Ok, me ankasa no deɛ, me ankasa pɛɛsee no deɛ, mennim sɛ biribi saa na ɛsiiɛ. But ɛyɛ akasɛm a da biara yɛka sɛ obi na agye wo kra, yɛn nananom starte kaeɛ ɛna ama yɛn nso yɛbɛduru yɛn pɛpɛ so, yɛn nso yɛka bi. Nti no, sɛ obi wu a, it's either sɛ obi na agye ne kra firi ne nsam anaa Nyame na agye no. Two, yɛwɔ bonsam wɔ hɔ na yɛwɔ Nyame wɔ hɔ. Nti Nyame wuo tumi happen ɛna bonsam so wuo tumi happen. Nti sɛ ɛyɛ abons bonsam a Nyame ne no bɛdi. Na sɛ ɛyɛ Nyame deɛ a ɔmfa ne kra nsie yie na ɔnsiesie baabi pa ma no na ɔntena. Cause wohu sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi no ɔfaa Nyame na metie ne preaching ne adeɛ, Bishop bɛsakraa yɛ fɛ nyame nti menim sɛ by now deɛ ɔne nyame enjoy paa. Na ose ɔbesa kyɛ fa nyame nti obi bɛka sɛ na tama na bishop wɔ dwuma no mu yie no na ɔnfa nyame yɛ anaa. Oh na bishop wɔ adwuma mu na wafa nyame ba na ɔnsɛ ɔmbiee asɔre te sɛ deɛ ɛnɛ na ɔhyia wɔbɛka bible mu asɛm ne nneɛma nneɛma but na yɛ ɔnyɛɛ no so obvious te sɛ deɛ ɔba abɛwu yi ɔyɛɛyɛ no ba menyɛ sure sɛ ebi a yareɛ na ɛbɔɔ na na owuo na ɔbɛwu no nti na ɛyɛɛ dɛn ɛmaa ne sakraeɛ no ɔstatee ɛfiri tam a menim de bishop nyinaa so wɔ ho. Nti deɛ asɛm na wɔ saa mbrɛ ka kyɛ abusuafoɔ ne adɔfoɔ a wɔn hwɛ yɛ. Ɛɛm abusuafoɔ me ka ho bi adɔfoɔ me ka ho bi yɛn nyinaa yɛn hyɛ den na yɛn hu sɛ baabi biara a bishop wɔ no ɔwɔ nyame nsɛm. Enti yɛnhyɛ den na yɛn nso yɛmmɔ yɛn ho ban sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ bonsam bi na ekum no oo, sɛ Nyankopɔn na ɛtoo ne nsa frɛɛ no a, yɛn nyinaa yɛbɛtumi akɔhyia wɔ asomdwoe mu na yɛyɛ dɛn? Yɛ, yɛ, yɛ, yɛadi ahurisie. Enti no, nea mɛka akyerɛ adɔfo no sɛ, obiara nhyɛ den. Nyame na ɛde ma, ɔno ara na ɛgyeɛ. Enti yɛn nyinaa yɛnhyɛ den. Sister, yɛbɛda ase ɛna wia yi. So meda ase paa, Nyame nhyira wo. Nti yɛgu so a wɔ ha, na deɛ ɛbɛsi bia no, yɛbɛma mo ahu ne nyina wɔ Otumfoɔ TV so. Yo, adɔfɔ, sɛnea medi kan ne mo gu so ka no, celebrities no dodɔ no ara wɔ ha, titiriw pa ne Kumawufoɔ do, wɔn a wɔn firi Kumasi no, dodɔ no ara wɔ Bishop Bernard Nyarko one week no ase. Saa mberɛ yi manya me sister ankasa, ɛɛn, me sister ankasa, kyerɛ sɛ ɔno koraa na ɛma me direction ma meba ha. Sista Coles na dodoɔ no ara nim no. Mepɛ sɛ me ne no twitwi nkɔmmɔ na membisa no nsɛm baako mmienu. Eh, Sista Coles, mema w'akɔ aba ɛba Otumfoɔ TV so. Yoo, meda ase me nua. Na ansa na no, wo din sɛ no bi ahwɛfoɔ a wɔhwɛɛ no, wɔatumi ahu sɛ o, sista wei, sɛɛ, sei na yɛfrɛ no. Na me din de Bridget Sewa Kwakye. Bebree no ara frɛ me Maame Nurse. Ebinom nso frɛ me Anaconda. Ae. Menim sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ awerɛho mu. But obi bi bisa sɛ, Ah, na twɛn na wɔse twɛn ama Bishop wu ansa na yɛaba ne one week anaasɛ ne yie ase, anaasɛ anka biribi wɔ hɔnom? Ɛwɔ sɛ yɛyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nuabarima no bɛtena yɛn nkyɛn. Oh, okay. Ɛmi sɛ um, nsɛm bebree na akɔ so wɔ ne yie no akyi. But me adeɛ baako pɛ na megye di sɛ ewiase sɛ wowu a na biribiara ayɛ dɛn? Asa. But Ɛɛm, nea menim ne sɛ ɔyareeɛ no, Alice ɛɛm, Kumawood Gold Stars gyegyee ntoboa kakra kɔboaeɛ. Enti no, ɛɛm, bebree no ara nso so no, akɔ akɔyɛ te sɛ obi yare a, sometimes ne condition nti no, ɔmpɛ sɛ yɛbɛhu no. Enti no, biribiara Nyame Ɛna ɛnim deɛ nti a bishop firim. Nti um, sɛ yɛgye Nyankopɔn di a, ɛyɛ sɛ yɛgye ne di sɛ bishop de ne ho maa Nyankopɔn ansa na ɔrefiri mu. Nti yɛnda Nyame ase sɛ um, wayɛ nneɛma a ɛyɛ sɛ ɔyɛ ansa na ɔrefiri mu. Nti sister kos yɛnhwɛ bishop wuiɛ no da no a mede no tu me status a nnipa bɛyɛ deɛ wɔ hɔ bisa sɛ yɛyɛ dede bi a yɛte hɔ ara na yɛ yɛn nkurɔfoɔ awu ansa na yɛ start celebrate wɔn anaasɛ yɛ start de wɔn to yɛ status adɛn na yɛamboa no ma no anwu ɛyɛ boa bi na yɛamboa no anaasɛ mo try yɛ ɛna antumi anyɛ yie Oh, okay, as me kaeɛ no, yɛ try but um, obiara ne ɛkwan a ɔfa so ɛyɛ n'adeɛ but Nea menim ne sɛ Kumawood fo yɛ try best wote aseɛ ahaa but gyɛɛ sɛ owuo deɛ ɛbaeɛ nsɛm bebree obiara ne nsɛm a ɔka but ne nyinaa mu no ɛna meka no ɛɛm Twedeampɔ no yɛda no ase sɛ ohuu Nyankopɔn ansa na Nyame ɛrefrɛ no. Okay nti deɛ asɛm ɛna wɔka kyerɛ adɔfoɔ a wɔn hwɛ yɛ saa mmerɛ yi wɔ abɔnten hɔ? Oh ok, um kakra a mɛka akyerɛ me nuanom a wɔn tie me ne sɛ, um wɔn nyɛ akoma na wɔn nte aseɛ sɛ ɛyɛ Nyankopɔn na ɔde ma, ɔno ara nso na ɔgyeɛ. Nti no yɛn gye Nyankopɔn di sɛ ɛyɛ ɔno na agye afiri yɛn nsam, ɔno na nim deɛ ɛyɛ na ɔyɛ ma ne mma. Enti yɛn nyinaa yɛnka yɛn akoma nto yɛn yam, na yɛn nso yɛnyɛ nneɛma a ɛtene sɛnea ɛbɛyɛ a daakye biara no, yɛbɛhyia no wɔ soro because me megye di sɛ yɛbɛhyia no wɔ heaven. Enti no, um, atiefoɔ anaasɛ adɔfoɔ nyinaa nka wɔn akoma nto wɔn yam na wɔnhu sɛ Bishop Nneɛma a ɔyɛeɛ no ɛɛm yɛbɛhyia no wɔ heaven ae. Sister Kos ɛne wia yɛbɛda ase. Yoo me nso mɛda mo ase paa. Hɛh deɛ ɔkae no no sɛ yɛn nyinaa yɛnya koma na yɛnya gyedie sɛ mmerɛ bi bɛba yɛbɛsa ahyia Bishop. Yɛgu so a wɔ ha yɛnkɔeɛ, Otumfoɔ TV yɛgu so a wɔ ha ɛfiri sɛ mpaninfoɔ dodoɔ no ara wɔ abusuafoɔ no hɔ rekyia wɔn wɔpue ba a, yɛbɛbisa wɔn na nkuranhyɛsɛm a wɔwɔ no, wɔatumi aka akyerɛ yɛn, na yɛn nyinaa yɛatumi de ahyɛ yɛn nkuran. Enti yɛda so ara wɔ hanom. Adɔfoɔ, saa mberɛ yi, manya asenitwafoɔ ahofadua-foɔ bi wɔ hanom. One week no, ɛno nti na yɛn nyinaa yɛwɔ ha. Ɛno nti, me ne wɔn bɛtwetwe nkɔmmɔ ɛ, na afei matumi abisa wɔn nso nsɛm baako mmienu, na afei deɛ wɔn nso wɔwɔ no, wɔatumi aka akyerɛ yɛn. Ɛ, sisters, mema mo akwaaba. Y'agya ɔhene. Mm, me pacho, wo din, wo bɛbɔ wo din akyerɛ. Oh, yɛfrɛ me Bella. Bella, okay. Eh, Bella, eh, ma yɛnhwɛ, ɛnɛ ɛyɛ Bishop Bernard Nyarko one week. Na yɛnim sɛ biribi se ɛbɛba mpofirim saa. Pacho daabi, yɛanda ndwen sa sɛ owu betumi afa ɛɛ meyɛ papa yɛanda adwene. Mm. Nti yɛnhwɛ sisi a yɛabɛpia one week de asɛm na wɔka kyerɛ adɔfo a wɔhwɛ Otumfoɔ TV saa mmerɛ yi. Meka kyerɛ wɔn sɛ yɛma Ghanafoɔ nyinaa hyɛ den actress no nyinaa yɛn obiara hyɛ den sɛ nyame nka yɛn ho asomdue mu sɛdeɛ eh, nyankopɔn yɛsɛ nyankopɔn sɛ ɔmma no baabi pa da, ɔmfa no nto Abraham koko mu. Okay, eh, nti yɛhwɛ sɛ one week no akyi no, yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔgya wɔn. Nti yɛpɛ sɛ woka biribi kyerɛ busuafoɔ no na afei yɛntumi nkɔ. Nyame, mesrɛ sɛ Nyankopɔn nhyɛ abusuafoɔ no nyinaa den because Nyame ɛkasa na biribi ayɛ den. Nti yɛnim sɛ Nyame bɛkasa wɔ abusua no mu. Nyame bɛma wɔn hyɛ den. Me nua ba, yɛbɛda ase ɛnnɛ wiɛ. Yɛda wo ase. Ɛ, nti yɛda so wɔ ha. Dodoɔ no ara, celebrities no, dodoɔ no ara wɔ ha. Ɛ, yɛbɛtwa abɛn wɔn, na afei yɛn ne wɔn nkɔmmɔ twitwi no. Deɛ obiara wɔ biara no, yɛpɛ sɛ obiara ka ne ntumi mboa.